Bonjour a tutti e benvenguts dins la vòstra emission Lenga d'Òc. Uèi la còlo de TV Òc es venguda a Montpelhier rescontrar de collègas dau monde dins media, es Radio Lenga d'Òc que fa clantir la lenga dins lo païsatge de la region e mai encara mai luènh amb essi collaborator Anam vistalhar lis estudios de ràdio, rescontrar lis animators, li tecnicians, lo personèu administratiu e veire coma se fa viure una ràdio tot en occitan. Venètz, anam vistalhar Ràdio Lengadòu! A nos trobam ambe lo fondator de Ràdio Lengadòu, Bruno Cecilion. Adieu. Adieu, adisiatz. Li vau pausar quauque question sus la creacion de la ràdio, çò que fa l'associacion uèi. Adonc, Bruno, me pòs parlar de l'iniciativa de la creacion de Ràdio Al Cantó, se te plai? O, ben, escota, mai a mai de venir aquí a la creacion es de tornar a Lampèvre, efectivament, que comença de far d'annadas, per que comencèt aquela experiéncia a la debuta de las annadas 90, non pas amé Ràdio Languedoc, mai amé Son e Reson Occitan, l'associacion que donc pòrt lo projècte radiofonic. Dins un temps premier s'en estat aquí albergat per una ràdio locala associativa de Montpelhier, Ràdio Clapàs, e e pei pau a cha pau se s'en aquí madurat, avèn aquí pres mai d'ample e al cap d'un moment ero necite de de quitar lo nis, lo nis de Ràdio Clapàs per anar finalament voletejar solets. Es en aqueste moment, a la debut de 1999, a la fin del millenari passat e a la debut del millenari novèl, que Radio Lenguedoc espediguèt dins un de premièr amé de frequéncia temporària que son pau a chapau devengut de mai en mai long per en 2006 obténer de frequéncias permanentas, frequéncias permanentas que son aquí vengut dins un temps premier sus Montpelhier 7 e alés 95.4 e pei foguèt una causida de l'associacion, es a dire non pas de qu'i a de faire sonque una frequéncia a Montpelhier, mai belèu de portar finalament una difusion alargada de la ràdio per que i avió una manca gròssa de difusion radiofonica sus Lengadòc, e donc avèm desenvelopat aquel espandiment al nivèl geografic. Adicias Miègjornau, l'emission comença! Miègjornau, l'emission quotidiana sus las ondas de Radio Lengadòc e Radio Occitània, una coproduccion dels Mèdia Occitans. Plavengut dins aquela emission. Migjornau a presentado per Sam l'electron libre dels media occitans. Sam me grand estrambòr que ressopen Justino que nos vendrà presentar la siu no canto lo siu ukulele aquí per un pau de canto en inglés sus las ondas de Radio Lengadòc e Radio Occitània.

Tot lo material per far un platèu radiofonic, aquí es una causa importanta. Finalament, es dins l'esperit de Radio Lenguedoc, una ràdio qu'es barrulaire, una ràdio que finalament a pas pau de d'anar onte i a l'eveniment. Es una libertat qu'es donada a cada animator, hein, que finalament organiza sos convits e e son actualitat e e son son son menaire, com li sembla. Une causida de la ràdio, es a dire, çò es quicòm es en occitan e se pòt parlar de qué que siague, çò es en francés, mès d'aqueste pas cal que se trache d'una tematica occitana. Miègjornau, sus las ondas de Radio Occitània e Radio Lenguedoc. Fa sèt ans ara que trabalhi amb Radio Lenguedoc. Comencèri coma benevòl durant los estius pels festenals occitans, que son aquí lo moment màger de la nòstra experiéncia radiofonica, quand anem d'una ciutat a l'autre a la recèrca de çò que se fa en cultura nòstra, la cultura mai interessanta aquí, çò que se fa dins los festenals, coma las estivadas de Rodés, Lo Zinzan Festenau, l'Universitat Occitano d'Estiu a Nimes, aquò es la miuna experiença a Radio Lenguedo e ara soi d'animar un quotidiano, una emission cada jour e comencèri a dos ans amb Apero Radio de 5 a 6 en fin de temps tost e ara es miègjornau de miègjor a un ora Sus las ondas de Radio Occitània e Radio Lenguedoc. Me pòs parlar de l'organigrama de la ràdio, coma quò marcha? A Radio Lenguedoc avèm mai que tot de professionau que trabalhon aquí, avèm una part tecnic o una part redaccionala. A la tecnic son quatre personas que trabalhon a la presa de son, mai i a tanben a l'archivatge dels dorsiers que fasèm un partenariat amb lo CIRDOC per mestre en linha totas las nòstras informacions, las emissions e mai las emissions vièlhos de Radio Lenguedoc que fa jai molon d'anado que s'està creado e atabé avèm dins la còlo la redaccion coma o disioi donc i a ieu aqui lo Sam e atabé lo Bruno Ceciu e amai dins la còlo de redaccion avèm l'astre d'aveire de benevòl que son aqui per exemple lo Philippe Carcassès que nos prepaus dau costat de 7 una croniqueta sus los biais de dire en Lenguedoc Avèm d'un monde que nos ven deu costat de Ludev, que nos parla del siu punt de vista, un agatge sus l'actualitat. La miun emission se dis Miègjornau, Miègjornau vòu dire dau miègjorn du midi meridional. Aquí per faire resson a l'album de Mauresc Fracadub, o lo Mauresc tout court, que dins lo siu darrièr album i aviá un tròç, i a un tròç que se dis Miègjornau

qu'es un organisme que pagan per faire l'enquisto de veire qui nous escoute, alors ieu trapi que i a de mai en mai, enfin çò qu'observan, mai en mai de monde que nous escoute, subretot que una ràdio e un mèdia es quicòm que se met dins la vida quotidiana d'un monde e donc mai de temps sent present, mai de temps i a de ràdio, donc lo fach d'èstre vièlh fa que i a de mai en mai d'auditu, lo monde comença a nos conéisser, comença a saupre qu'es un repèr, avèm de besonh de durar dins lo temps per faire partido de la vida quotidiana dau monde e dins lo siu ostal, dins la siuna veitura, quora brancho la ràdio e dis, Ah! Aquí es Ràdio Lenguedoc e reconeis aquí la nòstra programacion musicala, ua mai, la nòstra lenga es aquò o mai important, es de parlar en occitan al monde.

Dins la veitura o a l'ostal, mai tanben sus internet. Sèm pas solets, e solet i arribarem pas. Nos cal èstre amassa, per que coma dis lo lo dison a Béziers, sèm fòrça, fòrça sèm, se volèm. Venètz de descubrir amb la còlo de TV Òc la ràdio lenga d'òc, tot un univèrs dins lis estudios, onte la musica e la lenga se rescontrò, mai tanben es important Li media en occitan per mostrar la riquesa e lo dinamisme de la nòstra cultura. Longo vide a Radio Lengadòc. Nosautres nos retrobarem sus TVOC dins l'emission Lengadòc tanben, ous tanben sul site dau CIRDOC. Bravemonde mercé de la vòstra fidelitat e al còp que ven!